Ni virdrun war déi sozial Kris esou sichtbar ginn zu Lëtzebuerg. A zwar duerch de wuessende Chômage, duerch déi wuessend Aarmut, duerch eng Austeritéitspolitik, déi sech vu Joer zu Joer erneiert an additionéiert huet, awer och duerch déi neoliberal Strukturreformen, déi mat System weidergedriwwe gi sinn.

Wéi mer an d'Wale gaange sinn, an dofir waren och déi Walen ageruff ginn, war déi politesch Kris duerch verschidden Dysfonctionnementer beim Staat esou evident, vu Viking Léiwing un iwwer Cargolux bis zum Geheimdéngschtskandal, dee schlussendlech zu den Neiwale gefouert huet an zum Enn vum politesche Schicksal vum Här Juncker, deen esou laang hei Meeschter war an dësem Land, zu Lëtzebuerg. An béid Krisen, déi sozial an déi politesch, sinn eiser Meenung no zeréckzeféieren op den ekonomesche Funktionnement vun enger kapitalistescher Gesellschaft, déi an der Phas vum Neoliberalismus ass. Ech weess net a wat fir enger Phas vun de Kontracyklen se ass. Dat weess den David besser wéi ech, hie geet jo an d'Finanzkommissioun do amplaz vum Justin. Mee ech weess awer, datt den Neoliberalismus op eng ganz nei Manéier agräift an de Fonctionnement vum Staat, an dat net nëmmen an de Nationalstaaten, mee och um iwwerstaatlechen Niveau an der Europäescher Unioun, awer och iwwer TTIP an aner Accorden, déi staatlech Reegele fixéieren op eng nei Aart a Weis am Interesse vun enger klenger dominanter Schicht vun Ultra-Räichen. An eisem Wahlprogramm 2013 hu mer duerfir och déi gesellschaftlech Ännerungen, skizzéiert, déi eleng deen Tsunami do kënnen ophalen, well en einfachen Zréck zu de Verhältnisser vun den Nokrichsjoere, mengen ech, verstéisst géint d'Logik vun der geschichtlecher Entwécklung. Mer hunn an der Einleitung deemools geschriwwen, vun eisem Wahlprogramm 2013, dass mer eng Gesellschaft wëllen, an deeër all Mënschen selbstbestëmmt a Fridde, Würd a sozialer Sécherheet zesummeliewe kënnen an an deeër se déi gesellschaftlech Verhältnisser demokratesch gestalte kënnen, an deeër Männer a Frae gläichgestallt sinn a keng Minoritéiten diskriminéiert ginn. Als Ziler, als Ziler, als gesellschaftlech Ziler, déi mer ustriewen, hu mer genannt, den dauerhaften Ausbau vun der Demokratie, e sozial-ekologeschen Ëmbau, eng gerecht Verdeelung vum geschafene Räichtum an eng solidaresch Wirtschaftsuerdnung op nationalem a globalem Niveau. Wann Der dee Programm nokuckt, dee mer deemools jo ugeholl hunn op engem Kongress an deen och d'Basis ass vun eiser Aktivitéit an der Chamber haut, ënner anerem wann Der d'Kapitel I nokuckt iwwer Demokratie a Verfassung, gesitt Der, dass mer, mengen ech, awer versicht hunn, un déi Ziler an der Chamber erun ze kommen an dass mer eis Rôle och an deem Sënn an deem leschte Joer gespillt hunn. Mer hunn déi Iddien preziséiert bei verschiddenen Debatten, wou et ëm demokratesch Froe gaangen ass. Mer hu beim Débat iwwert den Deontologiekodex vun den Deputéierte kritiséiert, dass d'Verbindungen, déi verschidde Leit hu mat aflossräiche Wirtschaftskreesser, net brauchen opgeluet ze ginn an och net brauchen ënnerbonnen ze gi wa se d'Onofhängegkeet vum Mandat a Fro stellen. A beim Deontologiekodex vun de Ministeren hu mer kritiséiert, dass de Wiessel an d'Privatwirtschaft weiderhin ouni all Iwwergangszäit wäert méiglech sinn. Dat ass och alles kee Wonner, datt dat esou gereegelt ginn an net anescht. Net anescht wéi et och a Programmer vun anere Parteien och dran war, well déi Neiwale si jo komm an enger Kris, wou kritiséiert ginn ass iwwe just déi Comportementer do. Dat ass kee Wonner, well bei der Walcampagne hunn neoliberal Organisatioune wéi 5 vir 12, wéi ni virdrun eng Roll gespillt, mam Resultat, dass och wéi ni virdrun d'Chamber duerch Geschäftsaffekote geprägt ass, dass wéi ni virdrun Lobbyiste wéi de Pierre Gramegna och direkt an d'Regierung kommen an anerer wéi den Alain Finsch, deen hei schonn erwähnt ginn ass, an de Statsrot komm sinn. Consultinggesellschaften, déi virun de Wahlen D'Ministere Frieden, Wiseler a Schneider ënner anerem bei hiren obskuren a gescheiterte Geschäfte mam Katar beroden hunn, d'Armeensaffär, mësche sech elo nach méi direkt an d'Staatsgeschäfter an. Mir hunn och dëst Joer an der Institutiounskommissioun matgeschafft un deem Projet, fir dem Land eng nei Verfassung zënter 150. ze ginn. Wat dobäi erauskomm ass, ass, dass de Bierg eng Maus op d'Welt gezéien huet. Dee Verfassungsentwurf bleift an allen Hinsichten zréck hannert deem, wat ee sech kéint ënner enger avancéierter Demokratie Virstellen, esou wéi mär se och an eisem Programm definéieren. An dat läit och an der Logik vun der Saach, well de Neoliberalismus wëll jo an de wesentlechen inhaltlechen demokratesche Froen net no vir goen, mee no hanner. Well e sech froe, Firwat gëtt dann dee Referendum elo gewielt? Ech mengen, datt dat de formelle Kader nëmmen ass vun enger Demokratie, deen domat touchéiert gëtt. An ech mengen, dass och, et gëtt jo och dach gesot, firwat sinn d'Patronsorganisatiounen dann dach hir? Ech mengen, dass och an enger biergerlecher Demokratie et net méi laang, net méi länger tragbar ass, dass d'Haltung vun de Leit einfach formell aus dem Kader vum Législateur ausgeschloss ginn. Duerfir ginn déi Reforme gefiert. Déi Reforme sinn awer och an eisen Intérêt, et ass schonn e puermol hei gesot ginn. Zum Contenu. vun deeër Verfassung. Wann dat einfacht Bäifüge vum Wuert sozial bei der Definitioun vum Staat, wat mär virgeschloen hunn, vun de Memberen, vun den anere Membere vun der Verfassungskommissioun als Gesellschaftsmodell ugesi gëtt a gesot gëtt, wa mer dat draschreiwen, dann hu mer en neie Gesellschaftsmodell. Dann, léif Kolleeginnen a Kolleegen, gesäit een, dass an enger Zäit vum soziale Réckschrëtt villes kann eng Systemerausfuerderung sinn an net méi kann integréiert ginn. Esou ganz einfach, awer net banal Saachen, déi nach virun 30 Joer ugeholl gi wieren, wéi de Staat als Sozialstaat ze definéieren. Et stelle sech domat och fir eis eng Partie vu Froen, an zwar wéi mer d'Ressorte vun där neier Gesellschaft, déi mer jo ustriewen, haut scho stäerke mussen, fir dass se net beim klengste Lach an der Strooss an déi nei Gesellschaft hin zerbriechen. Eng aner Gesellschaft, eng sozialistesch Gesellschaft, kann nëmmen op deene selwechte Prinzippe berouen, déi mer haut vertrieden an ustriewen. Wéi kënnen d'Gemenge demokratesch verwalt ginn, wann net duerch eng breet Zoustëmmung vun de Leit? Wéi kënne virun allem d'Betriber am Intérêt vun der Wirtschaft an net an deem vun hire Besëtzer gefouert a kontrolléiert ginn, ouni datt sech d'Bewosstsäin vun enger gesellschaftlecher Propriétéit entwéckelt bei de Leit? Wéi kann eng Gesellschaft opgebaut ginn, wann et net en neit Bewosstsäin vu Solidaritéit als Basis vun deeër Gesellschaft gëtt a vum Kampf géint Diskriminéierung? Wéi kann e Staat ëmgebaut ginn, ouni datt d'Biergerinnen a Bierger de gemeinsamen Intérêt vun der grousser Majoritéit gesinn an uspiewen a sech selwer och als aktiv Träger vun enger neier demokratescher Souveränitéit vun dem Staat gesinn? Wa mer haut mussen der Halsicht vun de Lëtzebuerger Bevëlkerung kloer maachen, dass déi auslännesch Aarbechtskraftugestellten si net bedreeën an dass si och net mussen fir d'éischt en Entréesticket kréien an d'Lëtzebuerger Kultur an an d'Lëtzebuerger Sprooch, fir hei am Land matzedecidéieren, hei am Land, dat se duerch och duerch hir Aarbecht um Liewen halen, Dann wësse mer wat en Stéck Wee mer nach alleguerten um demokratesche Plang ze goen hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, mer hunn eis eisen alternative Verfassungsvirschlag viru kuerzem virgestallt. E wier net ouni d'Initiativ an d'Redaktiounsaarbecht vum Enver Hoffmann zustane komm. Dat wëll ech hei ganz häerzlech betongen. Wat och bedeit, dass d'Rotatioun net onbedéngt zu manner Aarbecht féiert, fir deenen, déi dobäi sinn, just awer gefall. Mer hunn den Text. E ganzen Dag op engem Seminaire diskutéiert an d'Raco huet en agestuermt. En ass zanter enger Woch interaktiv um Site a gëtt scho kommentéiert a complétéiert. Mir wëllen en och elo mat Organisatiounen, déi dat wëllen, diskutéieren, fir en dann nach ze verbesseren. An da soll en am Hierscht zesumme mat sengem grousse Brudder, a Wierklechkeet sengem klenge Brudder, dem Marcel, den offizielle Virschlag vun der Institutiouns a Verfassungskommissioun als Proposition de loi vun eis wëlle mat an d'parlamentaresch Diskussioun eraginn an domat och indirekt an d'Referendumsdiskussioun am Joer 2017, déi och nach wäert kommen, déi ass net identesch mat deeër, déi elo ass, well do nämlech soll. Déi ganz Verfassung ugeholl ginn duerch e Referendum, an dat ersetzt den zweete Vott vun der Verfassung an der Chamber. Sou dass also eng Period vun zwee Joer virun eis läit, wou mer intensiv wäerten iwwer all déi demokratesch Froen diskutéieren. Mer hunn d'Verfassung virgestallt op enger Pressekonferenz. Ech wëll trotzdeem hei e puer wichteg Themen resuméieren, aus deem Grund, fir kloer ze weisen, ëm wat et eis geet. Éischtens geet et eis ëm e Sozialstaat an ëm en État laïque, dee sech Ziler setzt, déi net déi vu liberale Wirtschaftskreesser sinn, dat heescht eng Réckféierung vun de sozialen an ekonomeschen Ongläichheeten, ënner anerem duerch eng ëmverdeelend Steierpolitik, an eng nohalteg Entwécklung no deene Prinzipien, dat steet an der Verfassungs an dem Verfassungsentwurf dran. Dat seet och d'Land, datt mer eng Ofschafung vun de Militärbléck wëllen an en Opbau vun den net-militäresche Sécherheetsstrukturen a vum internationale Recht. Zweetens wëlle mer e Staat, deen déi klassesch liberal Biergerrechter ausbaue wëll, awer dobäi déi informational Selbstbestëmmung aféiere wëll an d'politesch Bespëtzelung am weide Sënn verbidde wëll. wéi et awer gläichzäiteg déi sozial Rechter an d'Rechter vun ekonomescher Matbestëmmung wesentlech ausbaut, an deen d'Besëtzrechter un den allgemengen Intérêt bënnt an d'Privatiséierung vun der Sécurité sociale verbitt. Drëttens wëlle mer e Staat, dee déi staark formuléiert Grondrechter, déi ech elo net am Detail kann hei opzielen, déi mer an der Verfassung virgesinn, géint Repressioune schützt. an au contraire awer fir Verbesserungen an Zukunft nach opbréchen. Véiertens, e Staat, dee d'Muecht bei senge Bierger gesäit, zu deenen d'Lëtzebuerger gehéieren, awer no enger Zäit och déi aner Leit, déi hei wunnen. A fënneftens, e Staat, dee senge Bierger nei politesch Initiativrechter gëtt, fir seng Gesetzer z'änneren. Sechstens, e Staat, deen d'Chamber stäerkt vis-à-vis vun der Regierung, an een dowéinst e President huet a kee Monarch, deen a Wierklechkeet jo enger quasi monarchescher Funktiounsweis vun der Regierung just en Hellegeschäi gëtt. Duerfir ënnerstëtze mer och d'Mandatsbegrenzung iwwregens vun de Ministeren, déi dem Parlament indirekt méi Pouvoir gëtt, wat direkt vum Vollek gewielt ass. An der Institutiounskommissioun an der Chamber hu mer d'Froe fir de Referendum an hirer Detailformuléierung kritiséiert an äis dobäi enthalen. Ech kann net op den Detail vun där Argumentatioun agoen, mee wann Der e bëssen d'Aktualitéit verfollegt hutt, kennt Der se. Mer hunn och Froen derbäi formuléiert, déi Der och kennt, déi alleguerten nervegéigend sinn. Mee an der Chamber hu mer d'Gesetz awer gestëmmt. well et an déi richteg Richtung geet a well et fir d'éischt zanter laangem erëm de Wee opriicht fir eng ëffentlech Diskussioun, déi a Richtung vum Slogan vun eisem Referendum geet, deen do hannen hänkt, Ja, Demokratie stäerken. Nach e puer Wuert zur Trennung vu Kierch a Staat. Mir hunn an der Chamber géint d'Konventioun mat der kathoulescher Kierch gestëmmt. well se keng wierklech Trennung mam Staat vollzitt hunn. D'Relioune kréien esouguer en neit Kapitel ze verfassen, wat se bis elo ni haten. Si ginn domat op eng gewëssen Aart a Weis institutionaliséiert. Derhannert steet d'Iddi, an dat gëtt och däitlech esou gesot, fir d'Reliounen ideologesch fir déi sougenannt westlech Wäerter anzefroen. An dat gëtt och elo vill méi däitlech an der Schoul, wou et elo net méi ëm de Katechismus geet, mee ëm Ideologie. Muss mer eis bewosst sinn. De Moment si mer amgaang an Institutiounskommissioun iwwer de SREL ze diskutéieren, den ominéise SREL, dee jo zum Stuerz vun der Regierung gefouert huet. Woubäi et ëmmer méi kloer gëtt, an dat soen och elo déi offiziell Justizkreesler schonn, datt deen Service no Prinzip vun enger Art Gedankepolice funktionéiert an dass en net ze kontrolléieren ass. Wann ee weess, dass eng vun de Missioune vum SREL d'Bekämpfung vum Extremismus ass a wann ee weess, dass de Premier Bettel eis an der Chamber bei enger Debatt och a grad iwwer d'Kierchen als Extremiste bezeechent huet, En huet vu Lénks a Rietsextremiste geschwat, mee en huet och vun eis geschwat. Da weess een, wat fir eng Gedankekonstellatioun beim politesche Chef vum Geheimdingscht virherrscht. Ëmmerhi handelt et sech dorëmmer. An da weess een, wéi staark ideologesch Konzeptiounen d'Aarbecht vun de Geheimdingschter inspiréieren an dorëmmer eraspillen. Geheimdienster, déi jo eniims ganz däitlech, an dat seet och am Projet de loi, fir de sral ze reforméieren, en Instrument vun der Regierung si fir all méiglech Geforen ze iwwerwaachen an déi Geforen, déi dovun ausginn, déi Leit, déi déi Geforen duerstellen, auszespionéieren. Dat heescht, et soll een net mengen, de SREL, dat wier esou eng Aart Police, déi giff den Terrorismus bekämpfen. De SREL ass eng ideologesch Police, et ass eng Police politique, wéi mer se schonn an der Geschicht kannten, ënnert anerem an den lëschte Joren, déi virun allem no ideologesche Prinzipien virgeet. Léif Kolleegen, dës Kéier aktualitéitsbedéngt, well et eis wichteg war, fir déi demokratesch Aspekter alleguerten eng Kéier hei ze erläuteren, bleift keng Zäit fir méi am Detail op d'Sozialpolitik anzegoen, déi ech awer och an de Konditiounen vun der Aarbecht, vun der sozialer Sécherheet, vun der Gesondheet, vu just der Areeë vun der Fonction publique mat diskutéiert hunn, all Kéiers am Gespréich mat deene concernéierte Beruffsmilieu'en a gewerkschaftlechen Organisatiounen. Dat huet och muenech Maníf stattfonnt hir un der Chamber iwwer ënnerstëtzt. Ech hunn och geschwat, an dozou zu deenen Themen beim Budget, bei der sougenannter Kompetitivitéitsdebatt, beim Plan hospitalier, bei der Fleegeversécherung an och an deene jeeweilege Kommissiounen, wat d'Aarbechten ugeet, déi elo virum Ofschloss stinn, zur Reform vum Reklassement, vum Contrôle médical, vum Dialogue social. An all deene Gebitter an a weidere Froe vun Aarbechtsrecht a sozialer Sécherheet wäert et am nächste Joer zu déifgräifende Strukturreforme kommen, déi d'sozial Ausenanersetzunge wäerte beliewen an déi eis ganz Opmierksamkeet wäerte verlaangen, net nëmmen an der Chamber, mä virun allem och ausserhalb vun der Chamber. Do musse mer eisen Rôle spillen. International, an domat wëll ech aschléissen, ware mer och aktiv op verschidde Sujeten. Esou waren den Ursprung vun enger Motioun, an deeër d'Chamber d'Regierung opfuerdert, Palästina unzuerkennen. An ech mengen, déi Fro bleift weiderhin, dat wësse mer alleguer, vun héchster Aktualitéit an Brisanz. An natierlech während dem europäesche Sommet an der Lëtzebuerger Présidence vu Juli un eis ganz Opmierksamkeet op sech zéien. Mir hunn och en Débat dozou gefrot, dee warscheinlech am Mee wäert stattfannen. Griichenland, d'Flüchtlingsfro, weider Froe wéi d'Krichsgefor an der Ukrain. Iwwer all déi Froen huet den David geschwat, och iwwer international Handelsrecht, d'Baachtkommen wäerten dobäi am Mëttelpunkt stoen. A Lëtzebuerg kritt automatesch doduerch, datt et d'Presidence huet, eng grouss Roll, zu engem Moment, wou déi europäesch Konstruktioun, déi ni virdrun a Fro gestallt ass, an och vu ganz kloer Fro vun der Ausrichtung an Europa gestallt ass. Entweder kommen déi al europäesch Dämonen vum Nationalismus a vum Imperialismus erëm op, an enger Konstellatioun, déi un d'Drësseger Joren erënnert, wou jo den Historiker Jean-Charles Clouzot an der besonnescher Fro vun der Juddeverfolgung e ganz interessante Bericht gemeet huet, deen awer och iwwer d'Mikro eraus ganz interessant Abléck gëtt an d'Entwécklung vun der Gesellschaft an där Zäit. Entweder mer kommen erëm dohinner zréck an esou eng Konstellatioun, oder déi europäesch Konstruktioun kritt e politesche, sozialen, demokratesche Contenu a leet eng nei Etapp vun der Integratioun an Zesummenaarbecht an, déi op eng Ëmverdeelung vun de wirtschaftlechen Iwwerschëss erausgeet. An eis Kollege vun der Syriza féieren en exemplaresche, virreider Combat do an déi Richtung. A wichteg ass et och, mengen ech, datt se dee féieren, andeem se soen, Mir wëllen an der Europäescher Unioun bleiwen a mir wëllen och am Euro bleiwen a mir brauche se an Europa, well se kënnen zesumme mat eis an Zukunft nach muenche Kampf féieren, dee wichteg ass an Europa, fir villes z'änneren. Ech mengen och, datt déi lénk Hären an Europa musse bei deem Choix hir Säit huelen, hir Säit ergräifen, Partei ergräifen. Grad wéi beim Referendum gëtt et fir eis keng Abstention a kee Vote blanc an deeër Fro. An och hei soe mer, Dra steet, Jo, d'Demokratie stäerken, dat wäert och de Mëttelpunkt si vun eisen Aktivitéiten. Wat déi Fro ugeet, soen ech Merci, datt Der mer esou laang nogeläschent hutt. Ech wëll awer nach zum Schluss eppes soen. Ech gehéieren zu deenen, déi wierklech bedauern, datt de Justin net méi an der Chamber bleift. Ech hat em eigentlech virgeschloen, et soll e bësse méi lues trëppelen an do bleiwen a waarde bis déi richteg Rotatioun ass. Mee en huet esou en héijen Usproch u sech selwer, dass e mengt, e kéint dat elo während dem nächste Joer net méi maachen. An ech verstinn en och ganz gutt. Gesinn och all Dag wéi e leit mat sengem Réck, hien ass elo an der Rehabilitatioun, also ech verstinn och ganz gutt, dass en sech dat net wëll undoen. A vue dass mir och en exzellenten Nofolger an der Persoun vum David hunn, maan ech mer och guer keng Suergen, dass an Zukunft déi Aarbecht déi mer maachen op engem gudden Niveau kann

An ech mengen, et ass ee vun de grousse Verdingschter vun der Lénk, datt se elo zënter 15 Joer fäerdeg bréngt, d'Kräften um lénke Bord zesummen ze kréien an ze regroupéieren, an datt mer et fäerdeg bruet hunn, e konstruktiven Dialog ënnereneen ze féieren an an deene Léisungen, no Diskussiounen, déi mer hunn, déi mer fannen, maache mer, mengen ech, ëmmer dat Bescht, fir datt och déi lénk Iddi an der Gesellschaft sech weider kann entwéckelen. Den Justin huet eng ganz grouss gewerkschaftlech Erfarung an der Lafferter Chamber, vun deeër ech nëmme konnt léieren. Him hu ech zum Beispill geléiert, wéi een eng Motioun schreift, dass se ugeholl kann ginn. Fir hunn ech ëmmer deeër geschriwwen, déi net pro Fluch waren. Wéi den Änder an der Chamber rotéiert ass, fir mech huet et eppes Wichtiges gesot a senger Abschlussried. En huet gesot, mer musse selbstverständlech méi an d'Téift zougoen.

Huet e gewisen, hu mer mengen ech gewisen, zesummen alleguerten, och mat all deene Leit déi do schaffen. An ech freeë mech och besonnesch op d'Zesummenaarbecht mat deene Leit déi elo nach do schaffe wäerte kommen. Dat gëtt ganz flott a spannend. Huet hu mer gewisen, datt ee wuel muss, datt mer si och gäre parlamentaresch Kretinisten, do si mer eis jo eens, mee datt ee wuel muss Realitéiten hunn, awer och de Sënn hunn fir dat wat méiglech ass, fir ze veränneren.